95 яшьлек юбилеен билгеләп үтә. Фермерлар продукциясе кибет киштәләрендә. Ясатна Баулы киләчәк, аннан соң Ютазы районнары киләчәк. Авыл хуҗалыгы ярминкәләренә рәхим итегез. Якты һәм күркәм бәйрәмнәрнең берсе. Православие динен тотучылар Пасханы билгеләп үттеләр. медицина учреждениеләрен кадрлар белән тәэмин итү, фронтка ярдәм күрсәтү, шәһәрдә һәм районда узачак өмәләр, әлеге һәм башка мәсьәләләр турында җитәкчеләрнең эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә сөйләштеләр. Утырышта тагын нинди темалар күтәрелде, бу хакта алдагы видеоязмада.
Эшлекле дүшәмбе киңәшмәсе бүләкләү тантанасы белән башланды. Волонтерларга рәхмәт хатлары тапшырдылар. Махсус хәрби операция башланганнан бирле Түбән Кама солдатларга ярдәм итү өчен берләште һәм бүгенге көнгә кадәр егетләр өчен ышанычлы тыл булып тора, дип белдерде Ратмир Беляев. Дети письма пишут. Балалар хәрбиләргә хатлар язалар, эшмәкәрләр, сәнәгать предприятиеләре финанс яктан булышалар, төзелеш кибетләре солдатларны материаллар белән тәэмин итәләр, шулкадәр ярдәмчел, изге күңелле, бердәм безнең халык, ди Түбән Кам мэры. Киңәшмәдә башка темалар да күтәрелде, медицина учреждениеләрен кадрлар белән тәэмин итү һәм шәһәрне төзекләндерү. Административ-техник инспекция бүлеге җитәкчесе Альберт Гарифуллин әйтүенчә, соңгы ике ай эчендә кире элемтә платформалары аша халыктан 250 дән артык мөрәҗәгать килеп ирешкән, болар кар җыештыру, чүплекләрне бетерү, машина кую урыннарын контрольдә тоту, барысы буенча оператив чаралар күрелгән.

Түбән Кама районы архив җитәкчесе вазыйфаларын башкаручы Ләйсән Исхакова да үз доклады белән чыгыш ясады. Ул узган елга йомгак ясап, киләчәккә планнар белән бүлеште. Хәзер Түбән Каманың 60 елыгына әзерлек бара. Белгеч халыкны шәһәр тарихын саклауга кушылырга чакырды. Документлар, фотолар, Хатлар, бигрәк тә беренче төзүчеләр һәм хәзерге заман геройлары белән бәйле булган материаллар кабул ителә. Альбина Вәлиева, Гөлназ Җаббарова, Александр Лихачев, НТР яңалыклары.
Түбән Кама районында Зәй елгасы ярларыннан чыккан болыннарны су басты. Коткаручылар сүзләренчә, вәзгыять контрольдә, барлык хезмәтләр дә әзерлек режимында тора. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы көн саен Камадагы су күләмен тикшерә. Түбән Кама ГЭСның түбәндәге биефында су тәүлек эчендә егерме сантиметрга күтәрелгән һәм 55 метр тамгасына җиткән. Каманың икенче ягында, Алабуга районында ярлар су астында калган. Су яр буе территорияләренә чыккан. Түбән Кама районында су басу зонасына әлегә бернинди торак пункт та керми. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы мәгълүматлары буенча, куркыныч тудыручы критик су дәрәҗәсе 60 метрдан артык тәшкил итә. Вокзаль урамындагы дүртенче йортта яшәүчеләр Безнең ишегалды программасы буенча фикер алыштылар. Проект Түбән Камаларның теләк-тәкъдимнәрен исәпкә алып төзелгән. Парковка урыннары санын киңәйткәннәр, шул ук вакытта яшел зоналар да җитәрлек күләмдә сакланган. Янәшәдә ике балалар мәйданчыгы барлыкка киләчәк. Төзекләндерү схемасы узган елның көзендә оештырылган очрашуда каралган. Быел республика программасына Түбән Камадагы 47, Ширәмәт авылындагы һәм Камаландагы дүрт ишегалды керде. Кайбер участокларда ремонт эшләре инде башланды. Вокзальный урамын төзекләндерүгә Татэнерго предприятиесе торбаларны алыштырганнан соң керешәчәкләр.

Мөхтәрәм Түбән Камалы Ленинград өлкәсенең Кронштадт шәһәрендә туган. Бөек Ватан сугышы башланганда аңа нибары ун яшь булган. Бу авыр чорда ул әти-әнисен, аннары бер-бер артлы абыйларын югалткан. Ашыйсы килү хисен әле дә онытырлык түгел, дип искә ала юбиляр. Бүген Рокыя Сәхәбетдинова котлаулар кабул итә. Сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз, килегез. Безнең чыгарылышларны НТРның рәсми сайтында һәм Вконтакте челтәрендәге Татарлайф аккаунтында да карый аласыз. Шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез. Арзанрак бәядән яшелчә, ит һәм сөт продуктлары сатып алырга теләсәгез, авыл хуҗалыгы ярминкәләренә рәхим итегез. Быел алар өч мәйданчыкта оештырыла, Комета базарында, Южный урамындагы гипермаркет тирәсендә һәм Кама-Ланы бистәсендә. Түбән Кама фермерлары белән бергә үз продукцияләрен Ютазы районыннан килгән кунаклар да тәкъдим итте. Барлыгы унөч миллион сумлык товар сатылган.
Рәсилә Сабирова Ютазы районыннан килгән хатын-кыз кәҗә асрау белән шөгыльләнә, сөт, эремчек, сыр җитештерә. Бүген әлеге продукцияне ярминкәдә тәкъдим итә. Тәмле, файдалы һәм экологик яктан чиста, ди хатын-кыз. Кәҗә сөтеннән эшләнгән май, эремчек, сырлар ясап алып килдем. Ремесленный сырлар, чәк-чәк алып килдем. Үземнең рецепт буенча бик тәмле. Нижнекамский халкына да ашатып карыйс. соң килде. Сәүдә рәтләрендә шәһәрдәшләр өчен сайлау мөмкинлеге зур, биредә сөт, ит, йомырка, яшелчә, бал һәм башка төрле продукция тәкъдим ителә. Фермерларның үз клиентлары да барлыкка килгән, алар ярминкәләрне атна саен көтеп ала. Киләсе атна Баулы киләчәк, аннан соң Ютазы районнары киләчәк. Һәм безнең үзебезнең фермерлар һәм шәхси хуҗалыклар да бу ярминкәләрдә катнашалар. Сорап калабыз Сезне! Күрергә телибез үзебезнең ярминкәләрдә яхшы свежий продукцияләр алырга. Ярминкәләр ял көннәрендә өч мәйданчыкта оештырыла, Комета базары, Южный урамындагы Магнит гипермаркет тирәсе һәм Кама Аланы бистәсе. Шәһәрдәшләрне иртәнге сигездән көндезге сәгать икегә кадәр көтәләр. Сәүдә рәтләре беренче майга кадәр эшлиячәк. Альбина Вәлиева, Гөлназ Җаббарова, НТР яңалыклары.
Православие динен тотучылар якты һәм күркәм бәйрәмнәренең берсе, Пасханы билгеләп үттеләр. Аны зур посттан соң каршылыйлар, 40 көн дәвамында итле, сөтле ризыклардан тыелып тору төп шарт. Бәйрәм көнне куличлар пешерәләр, йомыркалар буйыйлар. Шәһәр һәм район чиркәүләрендә гыйбадәт кылу чаралары узды, анда йөзләгән кеше җыелды.

Олы көнгә багышлаган бәйрәм чаралары Халык иҗаты йортында да узды. Кунаклар өчен бай эчтәлекле программа әзерләнде. Кул эшләре остаханәсе, кызыклы уеннар, мастер-класслар, һәркемгә буялган йомырка бирделәр. Сәхнәдә җирле артистлар һәм иҗат коллективлары чыгыш ясады. Зал тулы иде. Түбән Кама осталарының эшләренә шәһәр мэры Радмир Беляев һәм Россия Федерациясенең Дәүләт Думасы депутаты Айдар Метшин да сокланды. Алар Барлык катнашучыларны бәйрәм белән котладылар. Әгәр сезгә яңалык ошаса яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичке унбердә һәм иртәнге сәгать алтыда кабатлап күрсәтелә, алда сезне һава торышы турында мәгълүмат көтә. Бүгенгә менә шулар. Хәерле кичләр сезгә!